Gwych, croeso nôl. Ni wedi cynhesu fyny nawr, a be ni'n mynd i wneud nawr yw chydig bach o gemau gyda'r pêl. Felly, peidiwch â poeni pa fath o bêl, achos chi'n tu fewn, peidiwch â dewis pêl sy'n rhy galed, mae pêl meddal fel hyn, neu fel sydd gan Angharad a Gwyn fan hyn, yn hollol addas. A ni'n mynd i wneud cwpl o bethau yn yr ystafell fyw eto, i wneud yn siŵr fod ni'n gwybod sut i trin a thrafod y bêl a defnyddio'r pêl gyda'n traed ni nawr, felly, y peth gyntaf i mynd i wneud ydy hwn. Pêl ar y llawr, a be ni'n wneud ydy hopio lan ar y bêl fel hyn. Jyst cyffwrdd y bêl yn ysgafn fel yna. OK? Angharad, ti'n iawn? Yeah. Gwych. Gwen, ti'n chi'n neud o?
Ydw. Iawn, so ni'n neud hwn am 30 eiliad, OK? Go! Sa'n gwybod y pêl.
Mae'n iawn.

Rhif 2, da ni'n mynd i symud y pel rhwng hyn traed, iawn, nôl ymlaen fel hyn, okay? Gwyn, na i dangos ti fan hyn. Ac arall, edrych nawr, fe, fel hyn, iawn? Triwch hwnna nawr. Ddim yn gyflym iawn i ddechrau, triwch hwn araf i ddechrau. Oce, okay? fel yna. Gwych. Eto mae'n bwysig cadw ar blaen eich traed chi eto. Okay? So ni'n mynd i roi'n 30 eiliad, dechrau Nawr, go! Oce. Okay. Gyflym neu'n araf, gyflym neu'n araf, angharad, rheoli'r bel. Oce, okay, triwch rheoli'r pel. Dim cyflymder sy'n bwysig.
Aw. Ti'n gwybod.
Ais yn mynd nôl yn bach. Da i fynd angharad. Ti dda pel nôl angharad. Da iawn angharad, gwych.

Go yn y tŷ. Da iawn. Gwych, tref eto. Unwaith eto, Gareth. Ti'n cynnig eto? Gwych, tyd nôl. Reit, be ni'n mynd i wneud? Gwyn, aros di cyrti ymlaen, angharad cyrti ymlaen. Ni'n mynd i trio mynd rownd y pel, tair gwaith. Angharad, dy'r camera allu weld ti fyna, tyd nôl dim bach. Nôl, angharad. Fyna, oce? Okay? Chi'n barod? 3, 2, 1, go. Rownd â chi. Gwych, da iawn. So dewch nôl. Oce, okay, na rhif 3 oedd hwnna iawn. A wedyn yr un ola, dim ond symudiad pildroed, ond mae'n symudiad bwysig ar gyfer y gêm ydy hwn. Dwi'n siarad eistedd ar y pil.

Da iawn. Be oedd rhif dau yng ti'n cofio? Rhif dau oedd hwn. Da iawn, rhwng y droi droed, da iawn ti. Be oedd rhif tri? Ti'n gwybod beth rhif tri?
Hwn.
Gwych. A be oedd rhif pedwar?
Eisiau. Da iawn. Wel, dyn ni'n mynd i chwarae gêm nawr i orffen y sesiwn. A be dwi'n mynd i chwarae'r gêm efo Gwyn angharad nawr. Be byddai'n neud? Byddai'n gweiddi rhif allan, A wedyn dyna be' ma' rhaid i chi neud tan i fi gweiddi'r rhif nesa. Iawn? Felly os dwi'n gweiddio i rhif un, be' 'dach chi'n neud? Rhif pedwar! O, yng ngharad, tynnu dy bêl nôl yng ngharad. Gwych. O, gallwn ti'n eistedd, yng ngharad, gallwn ti'n eistedd. Rhif dau. Dewch rhywbeth digon o le gyda chi.